Kual é pesual, kual é? N ta spera ma tudu algen sta dretu pesual, N stevi na munti koreria, N sa ta fazi kel volta Kabu Verdi, ta fazi volta Kabu Verdi. Três ila i N fá volta Kabu Verdi, ma iá é dentu di Kabu Verdi i posivelmenti nu ta ben konsigi fazi voltas na ilhas interus. Nton, Y N ben konsilha kel tenpu di kel trabadju la ku React y gosi dja N atxa un brexa pa nu podi fazi React si nu ta kumensa ku kel-li pesual Mondenge let's go! Múzika é di Edmir Wech Dja bu visian nu ben obi-l Yow é love song Aí pode ser ke kizomba Pamodi kes mudjer ta mexi na kurtina la é kizomba Let's go!

Pós produson Gelson Veiga Directed by Filman Produson Yow bu ta puba tudu kes kuza la Gelson Veiga Ma li sin é un bon marketing di mostra ma kel algen ta faze tudu kuza Ok let's go nu bai. É ka nen ki zomba é. Mi ki da, mi ki papia antes. Ai, camuflé. É. Hum. Hum. A mim tá Yow, nunka más nhos ka ta faze-m kel kuza li. Apezar ki mi é favor di nigas faze-l na ki vídiu, má ka nhos faze-m el. La ta bai dal-ra, txiga es tra, brada. La na óra es tra.

N pensa ma vidu sa ta baba pa un otu anglu ma bu ta mal, bu ta mal, bu ta mal, bu ta mal, bu mostra la amor. Mi kel kuza ki nho e nhos fase na vidu la N fla si, si na inisu dja kumesa ku un pré-beiju, imajina dipos! Top, top, ok, supera nha spetaktivas. Kel é kuzê? É Portugal? Nu bai! Yow, fudidu! É ki kes algen. Bu, bu ta kontrata-s pa es partisipa na klipi ô nhos ta faze algun tipu di parseria ki é ta partisipa na klipi? E es ta enganou bo, ma kel kuza la N pensa ma es tinha, men. E la atra di brosa fla, N kre leba-u ku mi, N kre-u ku mi, N kre fase-bu filis y bla bla bla. Yo sai, kes koru ki no nu ta da pmo nos é crazy, ah. Undi bu kre leba-l, ah, ah, ah.

San ka pabia nada. Yo, bu pequeno é crazy, hein? Ai, já cá deu da brother. Tchê que brother, mo que está tá jobel.

Xa mostra nhos un kuza pa es fala, ami N ta worry! Bon, N ka sta fala txeu di múzika, má é más ka mésmu kuza. I el ta fla-l sin, Dja bu visia-m. Má, oseja, that girl crazy as a motherfucker. Má txeka un séna. Yo, ami N ta inférnu, yo, ami N ta inférnu. Ka kel-li, ka kel-li, ka kel-li. Xa mostra nhos. Listen! Oé mo ki tene mo. Odja mo ki mo. Ta txeka ta da un ataki asiô. Pamodi se, se diabu internu sa ta fal txeu, ataka rapaz, txeu ta. Ué, repara, ué. Ué, ué, ué, ué, ué. E ataka, e, e korpu ki sa ta. Pikena ia visial mesmu, sima kes agarradu. Crazy! Kele é un algen prontu pa ataka. Txeka kel olhar la, tipu. Mi sinpri konta mataba. Ma kuzé, ten algun séna más crazy na klipi? Crazy! Es kumesa mó trópa, es kaba mó bandidus. crazy, go, crazy, crazy. É panhão, é panhão. Ma kuzê? Ma ka sa volta pa dentu? Ó, dja volta! Bu ka ta ingana-nu la? Yo, N ta liga-l, N ta pergunta-l, Yo, bo kual é? Yo, bo krê djoda-nu? Yah, di mirueti! Gelson Veiga, props la. Ma ya rapaz, ya. Nhos enganan, ha? Juru. A non ser ki, brother, ya, ok, ok, mi ta prifiri pensa si, yo, rapaz é abuzadu, es fazenu el di abuzu, ki es ta bai ti kuazi ta txiga es ta troka. I kel-la é super top, é kel-la ki ta kativa algen na téla. Muitu bon. Kel-li é Edmir Wedge ku múzika Dja Bu Visian i nun odja mi sa visiadu fasi. Bu sa ntende? E ta agarradu na Shori! Shori fez bom trabalho, Monengue! Xé! Pessoal, nhos bai la na se canal, nhos da kel props, nhos comenta, nhos da qualquer power ki nu tem ki da. Ka nu spera pa niggas bira super famoso ora ki es ka mesti um nha suporte ki min ta ba da. Nu da kel suporti gosi pamodi gosi ki rapaz inda e ka famozu. Bu un suporti ta konta txeu dimas. Da kel power, da kel power mondenge let's go skrr pow umm uh.